Raw l-bandiera Ingliża. Ebba, ma min għalek. Ixti fuq karettuni bijaw ir-revolvers tal-pompa. Jisparaw. Mela allura kif qed tajt inti fil-festa jalqu l-barijiet. Sawa.
Biex jekk jiena nidħolġu l-bar u nitolbu Heleker, għalli ma ngħidx tisem għax inkella neħel multa mant l-awtorità tax-xandir, u inti taf xi ġifieri, jgħid li lejna tal-werqa biss nistantik għax dak ta' Malta, birra. ta' Malta biss. Jekk żon, żon, żon, żon, jekk nitolbu biċċa ċikkulata ġejja mill-Ingilterra, minn dik it-tajba, jgħidli le, u bajt biss tista' tiekol għax dak tradizzjoni Malti. U issa din hija il-varjetà li ssib fil-festa. L-argument mhux da, l-argument il-festa, il-festa għandha tibqa' ssir Jew għandha tieqaf. Hija mhux kwistjoni ta' dan, mhux kwistjoni dan, hemm ċertu sens ta' patriottiżmu fil-festa għalhekk eh. għalhekk ma naqblux. Il-festa għandek tespon dak kollu li hu Malti. Issa jekk inti jiena ħatlek l-aspett tal-bandiera, hija affarijiet żgħar daw dettalji. Però qed tur il-mentalità illi inti m'intix qiegħed kuntent dak li għandek pajjiżek, Jiena mort sifirt ħafna drabi għad ta' Dead Festi, ħlif bnada ta' nazzjon ma tarax laqas tara waħda band. Anzi qabel kien hemm għax għandna disgrazzjatament hawn Malta anki l-każini, qabel kienu jgħidulhom il-każini ta' Sikland u ta' Mizzi. Qatt ma kienu tagħna daw, għax il-politika daħset demba wkoll. U fi żmien Sikland meta kellu xi jgħid mal-Knisja, daħal mit-tieqa. Beda beda jissussidja l-każini tal-banda fl-irħula. Biex allura jidħol ħalli jerġa' jagħmel paċi mal-Knisja u allura jifred ukoll il-pajjiż. Ja biex għadded kontra u favur jinta. Fil-fatt il-Mellieħ għad hemm għad ngħid xejn ħażin, għad hemm żewġ każini, wieħed ta' Sickland, l-Imperial, u l-ieħor jgħidulu ta' Mizzi. Jiġifieri dawn kollu ereditarji. Dan jekk tidħol fil-psoloġija, l-antropoloġija tal-festa, għandek dulluvju sħiħ xi tgħid. Però Nirritorna għas-suġġett. Il-festa għandha tkun 100% tagħna l-Maltin għall-Maltin. U għandna t-turiżmu domestiku aħna. Aħna nafu wkoll li pereżempju r-raħal għal ieħor għandha ċertu distinzjoni. Pereżempju jekk tmur iżurrieq, id-distinzjoni tagħhom, il-karatteristika tagħhom għall-bnara fuq il-bejt, pereżempju. Post ieħor għandek pereżempju fejn għafien. Hemm postijiet oħra msemmin għan-nar pereżempju, mhux fejn ngħidu. Il-belt ma sax tagħmel nar, imma l-belt il-knies tal-belt imfawrin bit-teżori tal-knies imbagħad specialment il-festa ta' xitwa l-bija kien il-festa ta' San Pawl. It-turisti li rajt jistaxbu ġol knisja e, hija ħasra, hija mhux ngħid xejn la kontra l-gvern, laqqas favur. Però il-festa Maltija għandha sservi wkoll ta' promozzjoni turistika għax fuq kollox aħna xemx u baħar għandu kulħadd mediterran kollu. Imma t-turiżmu kulturali u l għatana u l-festa tiġi l-ewwel nies għax tikxef l-affarijiet kollha li għandna x'naqsmu aħna bħala artiġjanat u bħala dak kollu. Kumment żgħir minn għand Father David u mbagħad se ngħaddi Sur Girġi wkoll. Fil-fatt meta tara l-ismijiet tal-gażini mhm. tinduna liema kienu il-pro-Italians u l-pro-English. Per eżempju, tini jekk idea fakkarni għax jina. U semma l-melliħ, għaw, imperial, u ovvja. Pro English, imperial, u l-oħra li sem bit-Taljan, u soċjetà fil-armonika la vittoria. Tinduna il-politika kif era? Ġiri tarom l ma xbżon l-ħu. Dawk ta' Mussolini u l-oħrajn ta' ċertu. Eh, eh, eh, ma insomma. Però il-punt hu ġifiri ara kemm dawn daħlu u affettwaw anka l-iżvilupp soċjo-politiku ta' Malta l-festi, kemm ara kemm huma integrati, ġiri min jgħidlek li l-festi ma, ma, ma influenzawx is-soċjetà Maltija u l-istorja Maltija, ngħidlu ma, ma tafiex l-istorja Maltija. Sur Girxi.
Girxi. Ela, jħan nibda minnaw, jien il-pozizjoni tiegħi bħala bniedem il-ħames ġenerazzjoni involuti fl-organizzazzjoni ta' festa. Ija li il-festa tibda fil-knisja tkompli barra, kif qalu diversi nisqabli. Jekk ħat prova d-daħħal felis u tajt ta' barra barra ta' ġewwa ġewwa til tal-festa. X'inti tista' tagħmel marċ u tagħmlu marċ lil Alla tax-xemx. Is-sens tal-festa li ssir barra, iċ-ċelebrazzjoni ta' barra, hija kontinwazzjoni tal-festa li tibda ġewwa, l-festa reliġjuża, hija manifestazzjoni, espressjoni tal-ferħ li għandu jkollna biex niċċelebraw dak il-qaddis jew qaddisa. Dik l-ewwel waħda. Issa, Għalfejn il-Knisja jina mniex hawn nitkellem f'isem il-Knisja, żgur li le. Però jiena naħseb, mhux sa lura 300 sena, teoriji ta' salvu naħseb hemm bżonn jorqomhom naqra u jekk irridu neqirdu l-barokk nwaqqgħu il-belt Valletta Min fejn nibdow sa? Nibdow minn Kastilja, għajja. Le, le, le. Issa, permetti. Ħafna, issa ħanajt. Le, le, le, ma ħanajt. Le, le, le,

Qed ngħid mis-70s law. Biex inkunu ċari, mis-70s law. Ċediet l-armi. Ma tatx jew ma riditx tagħti każ, jew ma setax tagħti każ, il-fattu li qisha irrinunzjat għal Kontroll l-awtorità sejjaħlu li trid. Għall-organizzazzjoni.
Għall-organizzazzjoni tal-festa esterna. U f'ċerti każi, rridu nammettu l-affarijiet ħarbu. Li hemm ħażin f'dan id-dokument huwa illi jagħti kas l-armchair critics illi jikbu fil-gazzetti bl-Ingliż, joqogħdu fuq il-peltruni, siq fuq siq, illi qishom jifmu f'kollox, u minn għalija l-Knisja li qed ħadd oġob il dawk ħadd imxi ma' żminijiet. Mhuwiex il-każ. Għax dawn in-nies tagħmel x'tagħmel il-Knisja, kritiċi lejn il-Knisja kienu. huma kritiċi lejn il-Knisja sa jibqgħu u probabbilment jekk jaħsbu li r-reliġjon kollha hija xi ħaġa ta' nies li huma ta' sottokultura, l-istess ħajbqgħu jaħsbu. Jiġifieri il-Knisja kif jgħidu bl-Ingliż, it is barking up the wrong tree. Jien ma naqbilx li għandu joħroġ dokument. Bir-rispett kollu lejn Lori, lejn Godfrey, lejn Joe Towman, Għal xejn qed niddiskutu. Jiena jiena nemmen, jien radikali ħafna, li fih tajb da dokument l-introduzzjoni li kitibha l-Arċisqof. Mid-dera. Il-bqejja ħassar, m'hemm bżonnu. M'hemm bżonnu. Ħankompli. Il-punt tiegħi. Twila introduzzjoni li kiteb l-Arċisqof? Le, xiġi xfaċċat. Fej jgħid isma' x'inhu l-ispirtu nisrani. Il-Knisja bħala Knisja tridna niċċelebraw minn qaddisin, tridna nifirħu. Mhix Knisja tan-nies meqrudin ta' Ma għandha xejn kontra li nifirħu. F'pajjiżi oħra l-Knisja fil-Karibow, il-Knisja fl-Afrika x'tagħmel? Taqbad it-tradizzjonijiet tal-post u tibni fuqhom. Hawnhekk! Hawnhekk! Għandna tradizzjoni li nbniet ma' żminijiet. All right. U rridu hekk għax hemm xi ħadd bravu bl-iskuża nirrestawraw mhux nirrestawraw, noqtluha. Dawn huma l-affarijiet li jagħmluna Maltin. Ma kontribwewx il-festi. Aħna m'għandniex verdi, m'għandniex puċċini. Għandna l-Kappella Nani u l-Kappella Buġeja. Il-bieraħ tpaxxew jisimgħu l-Kappella Nani, issa jew San Dominku, ejjew ix-Xara l-Bambina u simgħu l-Kappella Buġeja. U jekk ma tajtx inti tisma' ta' livell għoli ta' mużika, rajt, abżoq li fuċċi. Inti mużiċist. Ejja, aħna, per eżempju, ħabib tiegħi li huwa ħabib tiegħek, Alfi Fabri, li huwa mill-belt minnaħat isfel ta' San Duminku bħali, iħobb jiġi jisma' l-antifona. Għal fi Fabri sa tafx tip ta' mużika jibba. Imma dik xi ħaġa li qiegħda fih. Iġifieri, aħna li jrid li trid tagħmel il-kurja sempliċi tgħidilna isma'. Il-festi qegħdin hemm biex jiċċelebraw il-qaddisin. Il-festi qegħdin hemm biex nuru li aħna tassew insara. Iċċelebrawhom kif tridu. Basta fi spirtu nisrani. Però jien ħa noqgħod watchdog. Meta tiżgarra, mbagħad irridu nitkellmu sieb. Inti ċans, inti kittini ċans, inti kittini ċans. Ma t-tile ċans ħana raw sa namlu. U ħana għadlek għalfej mux tajjeb dokument. Għax ma tistax t-kodifika, ma tistax t-leġizla l-kollox, il-beraħ kien hemm xi ħadd bravu l-belt. All right, min jaf il-belt kif inhu mal-festi. San Pawl joħroġ mill-knisja tiegħu, jinżel sada San Paolo, idur sada San Domenico, jitla sada Merkanti minn maġġemp il-knisja ta' San Dominku. Kif inhu huwa sewwa, idoqqu l-qniepel ta' San Dominku hekk. Kien hemm xi ħadd bravu